Del, y Ditectif, gan Julia Donaldson. Addaswyd gan Gwyn Williams. Doedd dim gwell ditectif yn unman trwy'r byd na Del, oedd yn sniffian o hyd ac o hyd. Os oedd rhywbeth yn bod, neu rhywbeth o'i le, roedd Del yn ei ddatrys fel dwn i ddim be. Pwy daflodd y cnau na o'r gangen uwchben? Pwy ddygodd y mêl o foncyff hen bren? Pwy wnath y pŵ mawr a guddiodd y gath? A sut ath y blwmin pry cop 'na i'r bath? Sniff, sniff, sniff, gan ysgwyd 'i chwt. Ro'dd Del ar bob trywydd mewn munud a phwt. Ffrind gorau'r ditectif oedd Dan. Bachgen bler a rithrai o gwmpas a'i ben yn y sêr. Gadawai i ddillad mewn pob math o fannau, a chollai ei lyfrau o hyd a'i deganau. Sniff, sniff, sniff, sniff. Pan oedd Dani mewn trwbwl, Ro'dd Del y Ditectif yn ffeindio'r cwbwl. Y bws yn y basin, y llyfyr brynodd Nain, ei hosan, a'i esgid! Am le i roi rhain. Ei hen dedi ffyddlon a'r bêl mynd i bobman. Fe ddaeth y Ditectif a nhw nôl i Dan. Ro'dd Del y Ditectif yn mynd efo Dan bob bore dydd Llun draw i Ysgol y Llan. Fe ffeindiai ei phenyn a'i fag ysgol glas, ag ymaith ar ddau aruthr a ras. Er bod Del yn hoffi y llyfrau di-ri, roedd sniffian a phroeni'n well ganddi hi. aroglau pensiliau a'r bocs plastisîn, ac arogl cinio yn dod o'r cantin, arogl sbwriel a bwrdd a chadeiriau, ac arogl llyfrau a'i lluniau a'i geiriau. Llyfrau am ddeinosors a milwyr dewr cry, a llyfrau am sêr sydd yn troi oddi fri, Llyfrau llawn antur a chyffro a sŵn. A llyfrau am ddreigiau a llyfrau am gŵn. Ond un bore dydd Llun, ychydig cyn naw, pan sniffiodd a phroeni, fe gafodd i fraw. Doedd dim un o'i ffrindiau yn chwarae a neidio, Ond lolian a meddwl yn ddwys ac ochneidio. Roedd Mister Jones druan yn llusgo ei wallt, yn dweud yn ddi-galon, O, dwi ddim yn dallt. Sniff, sniff, sniff. Beth yn y byd? Y llyfrau! gwaeddodd Dan. Ble maen nhw i gyd? Troedd Mister Jones a'r plant wrth i'n poeni. Roedd Del wrth i'n ddyfal yn chwilio a phroeni. Sniff, sniff, sniff, sniff. Be di'r cap ar y bwrdd? Mae rhywun di golli wrth redeg i ffwrdd. Sniff, sniff, sniff, sniff. Oh! Clyw gwych ydi hwn, a ffwrdd ar detectif fel ergyd o'n. Trofiarth yr ysgol, i fyny i'r dre, a'r plant yn ei ddilyn. Ond tybed i ble? Arhosodd am funud ar gornel y stryd, lle roedd arogleuon yn gymysgedd i gyd. Ac yna o bell, pan oedd popeth yn dawel, daeth arogl llyfrau a chap ar yr awel. Sniff, sniff, sydyn arall, a'r garlam â nhw tu ôl i'r siop bysgod wrth ymyl y sw. Ymlaen dros y caeau yn gynt ac yn gynt, a phawb yn y dosbarth bron allan o wynt. Fe ddaeth Del o'r diwedd, at giât wedi cau, ac oedodd heb symud am funud neu ddau. Sniff, sniff unwaith eto, a rhion ddi daw. ag ystyr y rhioedd, mae'r lleidr gerllaw. A goron o'r giad, ac fe welon mewn fflach y lleidr yn darllen a'i llyfrau mewn sach. Na ni bu ar rhain, eber plant efo gwg. Rwy ti wedi dwy'n nhw, rwy ti yn ddyn drwg. Sniff. Snifflodd y lleidr a'i llygaid yn llawn. Dwi'n sori, ond dwi ddim yn lleidr go iawn. Dwi'n gwybod bod dwgid yn ddrwg ac yn ffôl, ond roeddwn i'n mynd i ddod â nhw nôl. Dim ond ei benthyg yr oeddwn, yn wir. Ei benthyg! I Del. Roedd yr ateb yn glir. A ffwrdd â hi eto fel ergyd o'n. Roedd pawb yn ei dilyn, yn ôl y tro hwn, gan gynnwys y lleidr. Ei enw oedd Joe. Yn cario'r holl lyfrau yn ôl yn ei tro. Yn ôl dros y caeau a thu ôl i'r siop, a heibio'r sw eto heb oedi na stop. Ar wahân i roi cyfle bach arall i Dan ffeindio'i hen bêl sy'n mynd i bob man. Fe ddaethon nhw'r diwedd at glamp o let lws, Sniff, sniff. Ffroenodd Del, a'i harwain trwy'r drws. O ble yn y byd ydw i nawr? meddai Jo. Wrth weld yr holl lyfrau o'r llawr at y to. Yn llyfrgell y dre, meddai Dani yn chwim. Fe alli di gael cerdyn yn rhad ac am ddim. Ac wedyn, cei fenthyg y llyfre ma i gyd. Dim ond i ti gofio'u dychwelyd mewn pryd. Mae Joan benthyg llyfrau drachefn a thrachefn, ac yn darllen y cwbl ym miarth y cefn. a bob bore Llun draw i Ysgol y Llan, mae Del y Ditectif yn mynd efo Dan. Ac yno mae'n gorwedd yn gynnes a chlyd, yn ffroeni a gwrando ar lyfrau llawn hyd. Llyfrau am ddeinosors a milwyr dewr cri, a llyfrau am sêr sydd yn troi oddi fri. Llyfrau llawn antur a chyffro a sŵn, a llyfrau am ddreigiau, a llyfrau am gŵn. Mae'r hen lyfrau nôl, ac mae'r holl blant yn llon. Ond mae Del yn cael stori